דאנערשטאג פארנאכטס ליל שישי פרשת וירא שנת תשפ ד, היינטיגע שיעור וויל איך אנהייבן מיט א אינטערעסאנטע מעשה וואס איך האב מיר דערמאנט דערפון די וואך זונטאג, די וואך זונטאג האט מען מיך גערופן צו רעדן ביי שבע ברכות פון א איר אייניקל פון סערעט וויזשניצער רבי זכרונו לברכה, שטייענדיג אזוי דארט מיטן מייק האב איך מיר דערמאנט פון א מחזה פון א קידנעפינג וואס כ'האב אנגעדרייט אלס בחור. מה שהיה כך היה. אלס בחור האב איך געלערנט ישיבה גדולה אין בעלזער ישיבה אין חיפה. און איך בין געווען א גרויסער מבקש, כ'האב אלץ ליב געהאט צו גיין צו רעבעס, מיטהאלטן טישן, הערן, זען. און אז כ'האב געוואוינט אין די זעלבן שטאט ווי אונז האבן געלערנט האט געוואוינט די סערעט וויזשניצער רבי, האט מען געהאט גרויס חשק צו גיין און מיר זענען אסאך מאל געגאנגען, בעיקר שבת, צו טישן, ווען ער פלעגט פירן א טיש האבן זיך ארויסגעלאזט פארטי פייוו מינוט וואק איין וועג, איצט אזוי ארויסצוגיין שבת פון ישיבה איז נישט געווען אזוי ליגעל ביקאוז מעג דיך נישט גיין עס איז נישט אזוי גיין פאשען אין פרעמדע פעלדער יו נאו, אבער שבת מ'זאגט און די משגיחים האבן נאך פארקוקט, אבער אינמיטן די וואך טאמער ס'איז געווען א חתונה און געווענטליך און אז ס'איז געווען א סדר וויזשען צו חתונה גאנץ חיפה געגאנגען אויף רעדער איז אונז האבן זייער געוואלט מיטהאלטן נאר מ'האט געוואוסט אז ליגעל איז עס נישט סאו די משגיחים האבן זיך געהאלטן איין פארהאנדלען מיט די בחורים איבער די נושא פון סדר וויזשען צו חתונה אז אמאל האט מען יא געמעגט גיין אמאל נישט אבער דאס האט יעדער מסכים געווען אז אויף א שבע ברכות טאר מען נישט גיין אבער ס'איז געווען עפעס איינמאל עפעס א לעצטע שבע ברכות פון עפעס א שמחה דארט און ס'האט אונז אנגעפאקט צו גיין. איך נאך פֿיר וואכען טראבל מעיקערס און צו מאכער גענט אונז גליטשען זיך ארויס פון ישיבה אינמיטן סדר סאיז געווען אזוי פֿיר אין נאכמיטאג אונז האבן געכאפט א טעקסי אונז האבן אפגעצויגען קיין רמת וויזשניץ אין אריין אין בית מדרש און דארט איז פארגעקומען די גרויסע שמחה די שבע ברכות סאיז געווען שיין סהאט וויזשניץ רבי האט גערעדט מהאט געזינגען מהאט געטאנצען שוין פלוצלינג זעהן מיר נישט מער נישט ווייניגער ווי רבי יענקל מיטלער יאמער אויף איז דא און ער שטעלט זיך אויף רעדן שפעטער האב איך שוין געוואויר געווארן ער פלעגט אסאך קומען קיין סערעט וויזשניץ אויף שמחות. און רבי יענקעלע האט דארט גערעדט און געזאגט דברי בדחנות, משמח געווען. נו, פאר מיך איז זעהן רבי יענקעלע מיללער געווען א גאנצע חידוש, איך בין דאך א אנטווערפענער בחור'ל, ווען האב איך געזעהן רבי יענקעלע מיללער? איי עם נאו יובל, וואס איך האב יעצט געזעהן, קיצור, צוגענגען צו אפאר בחורים, אונז מוזן זעהן צו ברענגען דעם רבי יענקעלע מיללער אין ישיבה אריין. ווי אזוי? איך ווייס נישט, ער קומט אין ישיבה. שוין. ס'איז אנטונגען צו ווערן אביסעלע שפעט, און צו מיר זעהן אז די שער ברכה ענדיגט זיך נישט, אלס מאכן אונז גיין מיר ארויס, ס'איז שוין צו שפעט, אונז זוכן נישט קיין גרויס טראבל, גענוג די טראבל וואס אונז האבן געטון ארויסגייענדיג פון ישיבה, אונז מוז נישט מאכן מער, אונז גרייטן זיך צו נעמען א טעקסי און ארויספארן צוריק צו ישיבה אריין. שטייענדיג אינדרויסן קומט פונקט ארויס ר' יענקי מילער. ער זוכט א רייד קיין בני ברק, און אזוי ווי אין מיין קבוצה איז אויך געווען אפאר אמעריקאנע בחורים און ער געהערט די אידיש, זיין היימיש אידיש האט ער פארשטאנען אז דאס זענען היימישע בחורים, איך מיין אמעריקאנע בחורים, האט ער זיך גלייך געפרעגט צו ער ווייסט ווי אזוי מען קען כאפן א רייד דא קיין בני ברק, רוף איך מיך אן יא, יא דער ערוב קען קומען מיט אונזער טעקסי, אונז גייען מיר קיין בני ברק. שוין, אונז פאר מיר, אבער אונז זענען נישט געפארן קיין בני ברק, אונז האבן אים געהעריג קידנעפט אזוי לכל הדעות, אין די ישיבה אריין, וואס קענט זיך פארשטעלן, מ'האלט אינמיטן סדר ש ש ו ש ו בקיאות, ס'טוט זיך, מ'לערנט פלייסיג, און דא מארשירט אריין פיר בחורים בראשם יענקל מיללער בכבודו ויתמו מיטן קאלפיק, ס'איז געווארן א איבערקערעניש אין ישיבה, יעצט די משגיחים האבן גלייך געכאפט וואס דא איז געשען, און ר' יענקל מיללער מיין איך האט אויך געכאפט וואס דא איז געשען, און זיי האבן פארשטאנען אלע, וויפיל זיי ווילן נישט, די בחורים האבן אויסגעפירט. עס איז נישט גענומען לאנג און רבי יענקעמיל האט זיך געטראפן שטיין אין פראנט פון ארון קודש, א סטענדער צוגערוקט צו זיין פלאץ מיט א מייק, און אלע משגיחים און אלע מנהלים הגישירים זענען געזיצן שיינערהייט און געווארט ער זאל אנהויבן צו רעדן. יענקעמיל שטייט דארט און ער קוקט זיך אום, און ער האט מחליט געווען, זעט אויס קודם גייט ער אונז מסדר זיין, וואס אונז האבן אים קידנעפט, ער זאל קומען זאגן דא דברי בדחנות? ער איז דאך א תלמיד חכם אויכעט, א גרויס תלמיד חכם, מ'האט מחכים און ער לייגט אראפ א שיעור, א סוגיא, און געפרעגט וואס מ'לערנט יעצט, וועלכע מסכתא, וועלכע פרק, און נישט מער נישט ווייניגער, אזוי פאר צען פופצן מינוט אראפגעלייגט א שיעור, עס איז געגאנגען א רויעך. יעצט, די תלמידי חכמים האבן זיך מחיה געווען, אויף די עולם געווען דיסעפוינטעד, פארשטייסט, מ'האט געוואלט א דזשאוק. אבער, נאכאמאל, גערעכט איז ער, כ'מיין, נקמה איז אויך עפעס, אונז האט מען אים מסדר געווען, האט ער אונז צוריק מסדר געווען. אבער פטור ולא כלום אי אפשר, אה, מ'האט אים אזוי געבעטן זאגן עפעס דברי בדחנות האט ער געזאגט לאמיך ענק דערציילן א מעשה בחורים, אונז זענען בעלזער בחורים, כ'צייל א מעשה מיטן בעלזער רב, שיחה געהאט, זאגט ער מיט אפאר חדשים צוריק איז ער געווען אין ירושלים, און איז אריין צום בעלזער רב, ער האט געשמועסט, געזאגט אפאר ווערטלעך, און בעלזער רב געבט אים א פרעג אזוי, זאגט נאר די עמי רב, ווערט איר אויך בשמחה פון די ווערטלעך וואס איר מאכט? האט רבי יענקעלע געענטפערט פאר בעלזער רב, איך וועל דערציילן א מעשה פארן רעבן, מה שהיה כך היה, עס איז געווען א חסידישע איד וואס איז אמאל געקומען צו גיין צו איינע פון די חסידישע רעבעס אין די אלטע היים, ער זאגט פארן רעבן, רעבע לעבן, איך גיי אדורך אסאך צרות אין לעבן, שווערע צרות אין לעבן, דאס אז איך מאך מיך מיט צרות, פאר דעם דאס לאז איך שוין פאר רבונו של עולם, רבונו של עולם זאל מיך העלפן. צו איך קום צום רעבין איז א צווייטע זאך, איך בין דאך א ערליכע איד, אונז ווייסן מיר אז אפילו ס'גייט נישט גוט דארף מען זיין בשמחה, ס'איז מיר זייער שווער, ס'איז מיר זייער שווער צו זיין בשמחה, איך ארבעט מורא'דיג שווער אויף זיך אליינס, ס'קומט מיר נישט אן גרינג, אפשר האט דער רבי א עצה אין עבודת השם ווי אזוי איך קען מיך האלטן בשמחה? גוטע שאלה. האט דער רבי גענטפערט, דערציילט ינמ רב, דער רבי גענטפערט פאר דעם חסיד זאגט ער אזוי, נישט ווייט פון דא, אין א שטעטל דערנעבן, וואוינט א בדחן. א איד וואס מאכט אסאך פערטלעך. אה, דו האסט אמאל א אנגעצויגענער טאג, דו זעסט דו קענסט דיך נישט משמח זיין, גיי אריבער צו אים, און הער אויס אפאר ווערטלעך, וועסטו ווערן פרייליך. רופט זיך אן דער איד, רבי, יא, עס מאכט אסאך סענס וואס דער רבי זאגט, די פראבלעם איז נאר אז איך בין די בדחן. איך בין דער בדחן. די מעשה האט א טיפע טיפע משמעות. און כ'וועל אביסל אריינגיין אין די נושא. דער עולם האט מיר געפרעגט די לעצטע פאר טעג פארוואס זייט לעצטע וואך דאנערשטאג איז נישט געווען קיין נארמאלע שיל היי שישי, איז געווען דעם שמועס דארט פון די פאל און דארט האט זיך עס געענדיגט און זינט דעמאלטס הערט מען נישט, בשטערל וואס גייט פאר? האב איך זיי געזאגט אמת, א איד דארף זיך אייביג משמח זיין, און כדי צו געבן דרשות דארף מען זיין אין די מוד, מען דארף זיין אין די שמחה, און עס איז מיר שווער, איך, יו נאו, נישט אייביג גייט עס אזוי גרינג זיך צו האלטן פריש. נאר ווען נאכן זעהן אז דער עולם, די צוויי דריי אינגעלייט האבן מיך מחזק געווען און געשטופט, גיב יא א שיר, גיב יא א שיר, דער עולם דארף עס. און איך וויל טאקע זאגן יישר כח דא פאר די ספאנסער פון דער שיר, שכרך הרבה מאוד. סאו, איך האב מחליט געווען איך גיי געבן א שיר. און איך האב דעמאלטס באשלאסן אז בעצם דארף מען א מינוט אריינטראכטן אין די עצה וואס דער רבי האט געגעבן דארט פאר דעם חסיד. גיי הער ווערטלעך. ס'איז דא א גרויסע חילוקי דעות צווישן די פראפעסארן צי א מענטש קען ווערן בשמחה פון א חיצונית'דיגע זאך, צי שמחה דארף קומען פון וויטין. דיינע. לעצטנס איז געוועזן עצרת רב מיט אפאר יאר צוריק איינער פון די גדולים איז אוועק. און ס'איז געווען דארט אן עסקן, נישט פורד זיין בשמו, וואס האט געוואלט ווייזן, האט געוואלט שלעפן שטיצע פאר זיין פארטיי וואס דער רב האט רעפרעזענטירט, און ער האט געוואלט מעורר זיין די עולם צו קומען צו די בחירות, האט ער געלאזט מאכן א קליפ, און ס'איז געווען ממש צו די יארצייט צו פון דעם רב, צו אביסעלע צו ביי די שלושים, איך געדענק נישט פונקטליך, וואלט איך געוואלט מאכן א קליפ ווי ער וויינט אויפן רב, און אזוי שפילן מיט די, איך מיין אויפוועקן די געפילן פונעם עולם צו קומען צו די בחירות. יענער שטייט אזוי אין די סטודיאו, ער וויל וויינען און ס'גייט נישט, נישט געקומען קיין טרערן, זעט אויס אז די פטירה פון זיין רב איז אים נישט אזוי געווען צום הארצן, ס'האט אים נישט אזוי בארירט, האט איינער געכאפט א קליפ פון די זייט ווי מ'זעהט ווי ער שרייט ברענגטס מיר אהער א צוויבל! ברענגטס מיר אהער א צוויבל! איך דארף טרערן! און ער לייגט עס לעבן די אויגן זעהט מען, און שפעטער קומט ער ארויס מיט פארטרערטע אויגן ס'רינט טרערן און ער זינגט פון זיין רב פי. ס'האט קיינער נישט געוויסט די חלק פון די צוויבל ס'איז קודם ארויסגעקומען די געהעריגע קליפ און ס'איז געווען אזוי אה געפיליג און הארציג שפעטער איז געקומען איינער האט אים געוואלט אפטון האט ער ארויסגעשטעלט די קליפ ווי מ'זעהט ביהיינד די סינס ווי ער לייגט צוויבל. סאו דעמאלטס זענען מענטשן געקומען זאגן, העי זעסטע, שמחה און אזוי סאך עצבות, געפיל דארף קומען פון וויט אין, דו קענסט נישט גיין לייגן צוויבל, ווען איינער לייגט די צוויבל ווערט ער באמת בשמחה? ווערט ער באמת טרויעריג? ניין. ער איז נישט געווארן טרויעריג, עס איז געווען פאלשע טרערן. די זעלבע זאך אויף פארקערט, ווען איינער טוט א פעולה צו ווערן פרייליך, ווי לאמיר זאגן, טרינקן א לחיים, יא? איז דאס די ריכטיגע וועג צו ווערן בשמחה? אדער גיין הערן א דזשאוק? איז דאס די ריכטיגע וועג צו ווערן בשמחה? ווייל דאס איז דאך א דרויסנדיגע כח וואס מאכט דיך בשמחה. וואס וועט זיין א מינוט נאכדעם? אנדערע טענה'ן ניין, ס'דארף קומען פון וויטין. יעצט לאמיר זען וויאזוי חזל און אונזערע אבות הקדושים האבן זיך געפירט. אונז ווייסן פון די פסוק ויין ישמח לבב אנוש. ס'איז דא אזא מושג. און דער רמב ם זאגט אויך אזוי אין הלכות יום טוב אז מען דארף זיך משמח זיין מיט וויין. ביי אונז אידן זעט מען יא די מושג פון ברענגען א דרויסנדיגע זאך, פארשטייט זיך במסורה במסירה ווי מען זאגט מיט א גבול מיט א גרעניץ, אבער ס'איז דא אזא מושג און דער מושג איז זייער אנגענומען צו טון א דרויסנדיגע זאך כדי צו זיין בשמחה. יעצט ווייסט דאך אלע אז אין דער אלטער היים פלעגט מען טרינקן א לחיים נאכן דאווענען. מען האט אייביג געמוזט טרעפן עפעס א יארצייט, עפעס א ריזן ענישא, און סתם אזוי געטרינקן לחיים. וואס איז געווען פשט פון די לחיים? האט רבי יענקעלע זכרונו לברכה דערציילט א מורא'דיגע מעשה. זאגט ער, דער הייליגער רבש ע צו פון גענאנגען מאן האט ער געהאט א חברותא. יעצט. די צוויי זענען געווען דראפס צו ברענגען א גרויסע עובד השם. איז ער אויפגעשטאנען חצות הלילה צוזאמען מיט די חברותא, מ'האט געזאגט תיקון חצות, און נאכדעם איז מען געזיצן און געלערנט גמרא רש י תוס' מיט מפרשים א גאנצע נאכט, פארטאגס פאר וועסיקן האט מען זיך געגרייט צום דאווענען, כ ק משה קאסוב, מס' ספרים, חסידישע ספרים, א גאנצע סדר הלימוד, דאן האט מען געדאווענט וועסיקן, און נאך וועסיקן האט מען געזאגט תהילים. און ערשט נאכדעם האט מען זיך געזעצט, ר' יענקל האט עס אנגערופן אקציע קנאק יענקל, אזוי האט עס, אזוי האט עס ר' יענקל אנגערופן, א קנאק יענקל האט געמיינט א לחיים, וואס שוין דארט געווען אביסעלע שליוועוויץ איך ווייס וואס, מיט אביסעלע לעיקעך, און ביידע פלעגן זיך אוועק זעצן נאכן דאווענען אזוי און טרינקן דעם קנאק יענקל, סיי דער רב שטראף און סיי זיין חברותא. סאו איינמאל זיצנדיג אזוי דארט, האט זיך דער רב שטראף אנגערופן צו זיין חבר, זאגט ער אים, דו ווייסט וואס דער חילוק צווישן מיר און דיר? דאס הייסט, אונז ביידע טוען די זעלבע זאך, ביידע שטייען אויף פארטאגס, איך מיין בחצות הלילה, מען רעכט אפ אן עבודה, און יעצט זיצן אונז ביידע צוזאמען, וואס איז די חילוק צווישן מיר און דיר? איך ווייס נישט, זאגט ער, די חילוק איז די קנאק יאנקל, דיינע, זאגט ער, דו שטייסט אויף פארטאגס דארט מיט אין די נאכט, דו זאגסט תיקון חצות, דו לייגסט אראפ אן עבודה, ענדיגסט דעם גאנצן סדר, זעצסט דיך אוועק ביי דעם קנאק יאנקל, פילסט דיך אן די גלעזערנע משקה, טראכסטו ביי זיך, הום, ס'קומט זיך מיר. איי דעזערוו איט. וואס האט מיין טאטע געטון? מיין טאטע איז נישט אויפגעשטאנען אזוי, מיין טאטע האט נישט געדאוונט אזוי, מיין זיידע אויך נישט, דו שטאמסט פון פשוטע אידן, איך מיין פון דארפס לייט, דיינע זיידעס האבן דאס נישט געטון, סאו מילא אז דו טוסט עס יא, פילסטו ווי א גאנצע יש, סאו ס'קומט זיך דיר דער קנאק יאנקל. מה שאין כן זאגט ער, איך, איך בין א זון פון ר' מענדעלע לינסקער, אן אייניקל פון הרב איציקל האמבורגער, וואס איז באקאנט אז דער רב שליט א פלעגט גיין א ריזיגע יאכט'ס און געהאט גרויסע זיידעס, זאגט ער, איך רעכן אפ די גאנצע עבודה, ס'קומט צו די קנאק יאנקל, איך טראכט ביי מיר, ס'קומט זיך מיר פארוואס ווייל דו ביסט אויפגעשטאנען פאר חצות, און וואס האט דיין זיידע געטון, און וואס האט דיין טאטע געטון צען מאל מער פון דיר, און ס'קומט זיך דיר עפעס בכלל, זאגט ער, דעם גלעזל ברוינפן טרינק איך מיט אזא צובראכן הארץ, ט'איז דאס די חילוק צווישן מיר און דיר, דו טרינקסט די גלעזל ברוינפן ווייל דו האלטסט אז ס'קומט זיך דיר, איך טרינק עס מיט א צובראכן הארץ און איך האף אז דער ברוין וועט מיר אביסל משמח זיין זאל נישט אריין פאלן אין עצבות זאל קענען ווייטער גיין דינען דעם רבונו של עולם. צו קאפאנען מען זעהט חס ושלום איך טוה נישט דא אינטערדאסן אז מען זאל גיין טרינקן לחיים אבער מען זעהט אז ס'איז געווען א גרויסע ענין טאמער א מענטש איז געוועזן אין א עמק הבכא, ער איז געווען אין א אנגעצויגענע מצב, אין א טרויעריגע מצב, און ער האט נישט געקענט ארבעטן אויף דעם עבדי את השם בשמחה אליינס, האט מען אריינגעברענגט א דרויסענדיגע כח וואס זאל מאכן פרייליך. און מען זעט עס אין זייער אסאך פלעצער אין די גמרא, חזל, און מען זעט עס די פרשה אויך, ביי אברהם אבינו, מען זעט א מורא'דיגע זאך, שטייט ביי אברהם אבינו, די וואך אין די פרשה זעט מען די מעשה פון די הכנסת אורחים פון אברהם אבינו. עס איז דא אסאך וואס מען קען זיך לערנען פון דעם, אבער עס איז דא א אינטערעסאנטע גמרא וואס שטייט אזוי, אמר רב יהודה אמר רב, גדול הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה, דכסיב, ויאמר אם נא מצאתי חן בעיניך אל תעבר. וגומר. דהיינו, פון וואנט ווייסט מען אז עס איז א גרעסערע מצוה צו מאכן הכנסת אורחים פון אברהם אבינו, מ'זעט דער רבונו של עולם איז געוועזן לעבן אים, ווען ער איז געזיצן פסח אוהל כחום היום, און ווען די געסט זענען אנגעקומען האט ער געפרעגט דעם רבונו של עולם צו ער קען אוועק גיין ווייל ער דארף מקבל זיין די פני די די געסט, איז א סימן אז אויפנעמען געסט איז א גרעסערע מצוה ווי אויפנעמען כביכול די שכינה הקדושה. לכאורה ליגט אין דעם אסאך טיפעס, און לאמיר גיין צו רש הקדוש וואס רש הקדוש ברענגט נאך די גמרא שטייט אזוי כחום היום הוציא הקדוש ברוך הוא חמם מן התיקו שלא להטריחו באורחים די אייבערשטער האט ארויסגענומען עס איז געווען די דריטן טאג נאך די ברית אברהם אבינו האט געליטן גרויסע יסורים און די אייבערשטער האט אים נישט געוואלט מטריח זיין מיט געסט האט די אייבערשטער ארויסגענומען חמם מן התיקו ס'זאל ווערן זייער הייס געסט זאלן מענטשן זאלן זיך נישט דרייען אין די גאס אזוי זאל נישט האבן קיין געסט ער זאל קענען איינזיצן אביסל זיך בארואיגן פילן בעסער. אבער לפי שראוי מצטער שלא היה אורחים באים, וויבאלד דער רבונו של עולם האט געזען אז אברהם אבינו האט צער אז געסט קומען נישט, ממילא האט ער געברענגט מלאכים בדמות אנשים. זעהטס א מעשה? אייבערשטער קומט באזוכן אברהם אבינו און זעהט ער איז בצער, סאו וויאזוי גייט מען משמח זיין א איד וואס איז בצער? אן ערליכע איד וויאזוי איז מען משמח? א פשוטע וועג. מען געבט אים די געלעגנהייט צו טון א טובה פאר א צווייטן, אלע זענען מודה אפילו די, מען דארף נישט צוקומען צו זייערע הודאה, אבער די מציאות איז, אלע פסיכאלאגן זאגן עס אויך, אז א מענטש איז אין א געפערליכע עמק הבכא, ער פילט זיך מורא'דיג צוקנאקט און צוזעצט און ער קען זיך נישט פרייליך מאכן, זאל ער גיין טון עפעס פאזיטיוו. דהיינו, זיי זאגן אז בערך צווישן זעכציק און אכציג פראצענט מחשבות פון א מענטש א טאג איז נעגעטיוויטי. אגעין, צווישן סיקסטי און עיטי פערסענט אוו די טאוטס פון א מענטש, די מחשבות, איז נעגעטיוועטי. פארוואס? ווייל א מענטש בדרך הטבע איז א. אזוי ווי א באשעפער נישט. אדם כבהמות נדבי. און דער מענטש זארגט זיך אגאנצן צייט וואס גייט באלד זיין, וואס גייט באלד זיין, און טאמער דאס גייט זיך נישט אויסארבעטן, טאמער יענץ גייט זיך נישט אויסארבעטן. א מענטש איז א גאנץ טאג אנגעצויגן. ממילא אכציג צו זעכציג פראצענט פון א מענטש'ס מחשבות א טאג איז נעגעטיוויטי, און דאס איז משפיע אויף זיין מאד, אפילו שפעטער ווען ער זארגט זיך נישט, איז ער אויך אנגעצויגן. סאו וויאזוי ארבעט מען אויף דעם? זאגן זיי אלע, איינע פון די וויכטיגסטע זאכן איז, פרוביר א גאנצן צייט צו טון פאזיטיווע זאכן, זאכן וואס מאכן פרייליך, דהיינו, דו זארגסט דיך אויף עפעס, אנשטאט זיך צו זארגן, טראכט, wow, קוק כ'האב דאס באוויזן, wow, דאס איז מיר געלונגען, wow, אהין, wow, אהער, טאמער ס'העלפט נישט, גיי טו פאר א צווייטן א חסד, א פעולה וואס דאס וועט דיך מאכן פרייליך, און מען זעט דאס אז אברהם אבינו האט דאס שוין געטון, און דער אייבערשטער האט געוואוסט אז דאס איז דער טריק וואס אברהם אבינו טוט ווען ער איז בעצבות, שיקט ער אים אונטער, גלויבט ער טון א מצוה, כדי ער זאל ווערן פרייליך, כדי ער זאל קענען דינען דעם רבונו של עולם בשמחה, מצוה גרערערס מצוה, אונז ווייסן דאך פקיד השם ישרים משמחי לב, און דאס איז די סיבה, פארוואס? ווייל מצוה גרערערס מצוה, אז מען שטייט אויף אינדערפרי, און מען שטייט אויף באטראפעצט און מען זעט אז מען געט זיך נישט קיין עצה לויפן ארויס ווי איך האב געזאגט ביי דעם שיעור דארט אויפן וועג לעצטע וואך, און מען לויפט ארויס און מען כאפט א חסד, מען גייט העלפן א צווייטע איד, מען איז משמח א צווייטע איד, וואס געשעט? אטאמאטיש אדם נפעל כפי פלוסיו, דו גייסט ווערן פרייליך. און אז דו גייסט ווערן פרייליך גייסטו שוין אנקוקן זאכן אנדערש, גייסט דיך שוין נישט זארגן, גייסטו גיין צום דאווענען מיט א שמחה, עסטו דאווענען ווי א נארמאלע מענטש, זאלסטו האבן נארמאלע מחשבה, זאלסטו האבן אמונה בטחון אין רבונו של עולם, און דאס איז א ווישעס סייקל ווי אזוי א מענטש ווערט בשמחה. יא, ס'איז דא אזא מושג ווי א דרויסנדיגע זאך, און דאס מיינט א סריסא דלסתא, א מענטש דארף טון זאכן, פעולות זיך צו מאכן פרייליך. יעצט מיר מעג נאך טיפער פון דעם. יעצט רעד מיר א גאנצן צייט ווי מורא'דיג ס'איז צוגעגאנגען אברהם אבינו'ס הכנסת אורחים, מורא'דיג, פילע פלאים. איז אוודאי לכאורה ווען מ'רעדט פון די אסורי נסיונות פון אברהם אבינו וואלט לכאורה געדארפט זיין דאס איינע פון די נסיונות, ניין? אז ס'איז געווען שלישי למילה, ער האט געליטן יסורים נוראים, ס'איז געקומען געסט, ויבא היארצייט לקראתם, ניין? סאו לאמיר עפענען די משנה און זעהן וואס די צען נסיונות פון אברהם אבינו איז געוועזן. זאגט די משנה דארט אין פרקי אבות, רעכנט ער אויס אלע צען נסיונות. איך זעה נישט דא קיין איינס דערמאנט די מעשה פון די געסט. יא, ס'ווערט דערמאנט די ברית מילה, דאס איז געווען א נסיון, אבער ס'ווערט נישט דערמאנט די געסט. דאס אז ער האט זיך אויפגעהויבן שלישי למילה צו גיין אקעגן די געסט, איז א סימן אז דאס איז נישט געווען קיין נסיון פאר אים. דאס איז געווען זיין נעיטשער. דאס איז געווען זיין דרך אין עבודת השם, מה שאין כן למשל די עקידה איז געווען פונקט פארקערט פון זיין נאטור, ווייל ער איז געווען א בעל הרחמים, ער האט אייביג געטון רחמנות און ער האט אייביג מפרסם געווען שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, און דא, און נישט נאר דאס, ער האט א גאנצע צייט געהאקט אויף דעם עבירה פון מולך, פון פארברענען די אייגענע קינדער, און דא גייט ער טון די זעלבע זאך, מילא אזא זאך איז געווען א נסיון, אבער הכנסת אורחים איז געווען די נארמאלע שטייגער ווי אזוי אברהם אבינו האט געדינט דעם רבונו של עולם, די עבדות השם בשמחה דאס איז געווען זיין מהלך. פון טון טובות פאר א צווייטן, אזוי ווערט מען בשמחה אדם נפעל כפי פעלותיו, מילא ווערט עס נישט אויסגערעכנט אפילו צווישן זיינע נסיונות. א מורא'דיגע נקודה. סאו, ממילא זעט מען פון דעם א מורא'דיגע זאך. ווען א מענטש איז בעצבות און ס'גייט נישט גוט, און מ'קען זיך נישט שטארקן אויף די עצבות, זאל מען ארויסגיין, טון עפעס, טון עפעס א פאזיטיווע זאך פאר א צווייטן, און אזוי וועט מען ווערן בשמחה, און לאמיך ענק זאגן, איך בין שוין יעצט אין א בעסערע מוד, און איך האב אין דעם געטראכט אריינצוטייטשן די ווערטער שטייט אין משלי, אם רעב שנאך, טאמער דיין שונא איז הונגעריג, האכילאי י לחם, ואם צמא ישקאי מים, טאמער דיין שונא איז הונגעריג אדער דארשטעריג, גיי געב אים עסן און טרינקען. איז מפרשים פרובירן דאס מסביר זיין, רש י הייבט אן פשוט, כמשמעו אמרו אויף שנאה כזאגט די רש י דארט כמשמעו ורבותינו פירושי על יצר הרע. און אויבן זאגט ער ווייטער ווי אזוי מ'זאל זיך שלאגן מיטן יצר הרע, אבער דאס איז זיכער אז רש י איז מפרש אז די שנאה פון וואס שלמה המלך רעדט, רעדט מען פון די שנאה פון די יצר הרע. סאו וואס איז די יצר הרע? די יצר הרע איז א שטיק עצבות. כ'האב געהערט נאכזאגן פון פריערדיגע צדיקים. האט דאך דא אזויפיל רעבעס, פון וואנט ווייסט מען ווער ס'איז א ערליכע איד? ס'איז דא דריי סימנים, ערשטע זאך איז אז ער איז א זרז, ער איז א פלינקער מענטש, צווייטע סימן איז אז ער איז א פרייליכער, סתם אזוי דו טרעפסט אים, ער איז א אויפגעלייגטער מענטש, די דריטע סימן איז ער וועט אייביג זיין גרייט צו טון א חסד פאר א איד, נאו מעטער וואט. און בעצם די דריי זאכן איז איינס געבינדן אינעם צווייטן, און מ'זעט עס ביי אברהם אבינו, די זריזות, וירא וירא צדיק רסום, די שמייכל, ווי אזוי האט ער געהאט א שמייכל? זייער פשוט, ער האט געטון צדקה, ווען מ'טוט צדקה, מ'טוט חסד מיט א צווייטן ווערט מען פרייליך, ס'האט איינס צו טון מיט'ן צווייטן. ווייל א מענטש וואס טוט חסד פאר א צווייטן ווערט בשמחה, און ער ווערט בשמחה ווערט ער בזריזות, יא? גייט אריין צו א חתונה, האסט אמאל געזען מענטשן זיצן ביי א חתונה אזוי פארהייבט? יא, מענטשן וואס זענען נישט פרייליך, אבער איינער וואס איז באמת פרייליך, צו א שמחה, טאנצט ער און שפרינגט, יא? ברענגסט אריין א מתנה צו א מענטש, שפרינגט ער אויף, ס'קומט אריין א גאסט, א פלוצלינגער גאסט, ווערט ער פרייליך, הייבט צו טאנצן. שמחה מאכט א מענטש אויטאמאטיש מער אקטיוו, מער זריזות'דיג. ממילא טאמער א מענטש איז נישט בזריזות איז א סימן אז ער איז בעצבות, אז ער איז בעצבות איז א סימן ער טוט נישט גענוג מצוות. און פארוואס טאקע דו זעסט ער טוט נישט קיין צדקה וחסד עס האט אלץ איינס מיטן צווייטן דאס מיינט מצוה גערעדעס מצוה האב איך אריינגעטייטשט אין די ווערטער אם רעב שנאך טאמער דיין שונא די יצר הרע איז הונגעריג און ער פרובירט דיך צו מאכן בעצבות וואס איז דין אכילי לחם ומצומו השקי מים גיי צו א צווייטן איד געב אים צו עסן, געב אים צו טרינקן, טו א מצוה מיט א צווייטע איד, זאלסטו וויסן, דעמאלט וועט דיין יצר הרע, דיין שונא נעלם ווערן. יעצט מיר גיין צו דעם נעקסטן נושא. יעצט, שמחה איז זייער א מורא'דיגע זאך. מען זאגט נאך פון צדיקים אז צו זיין בשמחה איז נישט קיין מצוה, און צו זיין בעצבות איז נישט קיין עבירה. אבער וואס שמחה קען צוברענגען קען קיין שום מצוה נישט צוברענגען, און וואס עצבות קען צוברענגען קען קיין שום עבירה נישט צוברענגען. און דאס איז פשט תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. שמחה איז א מורא'דיגע זאך. ס'איז אלף בית פון א איד. כ'האב געהאט געזען א ווארט פון מיין עלטער עלטער זיידע, די כנסת יחזקאל, טאקע אויף די פרשה א מורא'דיגע ווארט. כ'האב עס שוין נאכגעזאגט אין אנדערע מקומות אבער כ'וועל עס נאכזאגן דא אויכעט. שטייט די וואך אין די פרשה, ס'איז געקומען דרײַ מלאכים בצורת אדם, יא, אזוי שטייט דאך, זיי זענען געקומען מבשר זיין גוטע בשורות. איז קודם כל זעסטו שוין א אינטערעסאנטע זאך, אברהם אבינו איז בשמחה, ער לויפט טון א מצוה, ווערן א שלושה מלאכים, דארפסט דאך געקענט שיקן די שלוחים סתם אזוי פארדעם סדארף קומען יעצט ווען ער לויפט צו זוכן געסט סאיז ווייטער איינס מקושר צום צווייטען א מענטש איז בשמחה ברענגט אויף זיך גוטע השפעות ברענגט אויף זיך גוטע בשורות אויב א קאפאלעם זאגט די קנית חזקל אזוי שטייט די וואך אין די פרשה ותאמר שרה צחוק עשה לי אלקים כל אשר מאי יצחק לי זאגט רשי ישמח עלי דאס איז געוועזן ווען שרה מיין יט געהאט יצחק געבוירן יצחק האט זיי נאמען געגעבן יצחק פארוואס ווייל יעדע איינע וועט לאכן און רשי זאגט שוין מען וועט זיך פרייען פרעגט ער א מורא'דיגע שאלה א מורא'דיגע פראגע שטייט אין מדרש אויפן פסוק טוב שם טוב משמר טוב יום המוות מיום היוולדו דהיינו אז בעצם די טאג וואס א מענטש ווערט געבוירן וואלט נישט געדארפט זיין א פרייליכן טאג און די טאג וואס א מענטש שטארבט וואלט געדארפט זיין א פרייליכן טאג פארוואס משל, משל לספינה, ס'איז א משל צו א שיף. אמאליגע צייטן פלעגט מען עס מער טון, א מענטש, ווי א סוחר, פלעגט אנפילן א שיף מיט סחורה און עס ארויסשיקן צו די ים, למדינות הים, און דארט האט מען עס געדארפט פארקויפן און צוריק ברענגען די געלט. יעדעס מאל וואס אזא שיף איז ארויסגעפארן איז די באבוס פון די שיף געווען זייער אנגעצויגן, האקל הצייבים פלעגט שטיין ביי די ברעג פון די ים און קוקן אויפן שיף און אמאל האט ער זיך געדארפט ווישן א טרערעלע אויך, ווער ווייסט צו די שיף וועט צוריקקומען בכלל. אבער ווען די שיף איז צוריק געקומען, האקט עס מייכן, יעדער פרייט זיך, פארוואס? ווייל מען זעט ברוך השם, שיף איז געפארן, ס'האט דורך געמאכט אלע שטורעמעס אויפן וואסער, ים רויבערס האבן עס נישט באפאלן, מען האט פארקויפט די סחורה, מען איז צוריק געקומען מיט די געלט, אמן חיה, האקט ענק שמייכן. די זעלבע זאך ווען א מענטש ווערט געבוירן בעצם, וואלט נישט געדארפט זיין קיין שמחה, פון וואנט ווייסטו אז דער מענטש גייט אויסוואקסן אן ערליכע איד? אפשר גייט ער נישט אויסוואקסן קיין ערליכע איד, אפשר גייט ער נישט אויפטון אויף דער וועלט נאר גייט חס ושלום טון די פארקערטע, וואס די שמחה? בעצם דארף מען טאקע נישט זיין בשמחה. און כ'וועל דא אריינהאקן מיט א מעשה'לע, און כ'וועל באלד צוריק קומען צו דעם ווארט. צייט נאך אז די נו, הגאון ר' מיכל בער ווייסמאנטל ווען ער איז געוועזן א בר מצוה בחור'ל, ווען ער האט בר מצוה געהאט, כ'מיין כ'האב שוין אמאל דערציילט די מעשה דא, באט כ'האב מיר דערמאנט דערצייל איך עס, ווען ער האט בר מצוה געהאט, זיין טאטע איז געווען א גרויסע ארעמאן, צו זיין בר מצוה איז קוים געווען צען מענטשן, טאטע האט נישט געקענט עפארדן מער, די זעלבע נאכט אבער האט בר מצוה געהאט אויכעט א בחור'ל וואס זיין טאטע איז געווען א גרויסן עושר, אבער ווי גרויס א עושר איז געווען אזא גרויסן שייגעץ איז ער געווען, ער האט ממש גארנישט געהאלטן, אבער וויבאלד ער איז געווען דער גביר פון שטאט, איז אזוי אזוי יעדער איינער צוזאם געקומען, ס'האט אויסגעזען אזוי ווי א חתונה, אלע רבנים, אלע עסקנים, ווען ס'וואלט שוין דעמאלטס געווען די פיקטשער מעגעזינס, וואלט מען שוין געקנאקט פיקטשערס אין גרויסן, רייט? זיי קומען נעקסטן אינדערפרי, און ביידע בחורים מיט ביידע טאטעס גייען לייגן תפילין. און זיי באגעגענען זיך אויפן וועג. רופט זיך אן דער פראסטאק, דער זשייגער, צום רבי יוסף, דער טאטע פון רבי חו ב, זאגט אים, גיב א קוק, איר זענט דער ערליכער איד, דער תלמיד חכם, דער שיינער איד. איר האט נעכטן א מצוה געהאט, איר האט קוים געהאט א מנין. איך, וואס איך בין דער זשייגער צו שטאט, איך האב געהאט די גאנצע שטאט. רופט זיך אן רבי חו ב צום טאטן, טאטע, איך קען אים ענטפערן? זאגט ער, יא. די לאמיך אייך פרעגן פארוואס שמחת תורה ווען מען ענדיגט די תורה מאכט מען אזא ריזיגע שמחה איז דא געוויסע מקומות וואס מען שיקערט זיך אן אפילו משא כ אין שביעית וואס ווען מען איז מקבל די תורה איז א אנגעצויגענע צייט געוויסע וועלן פאסטן און אזוי ווייטער וואס איז פשט האט ער געזאגט זייער פשוט ווען מען איז מקבל די תורה ווען מען הייבט אן איז מען אנגעצויגן מען ווייסט נישט צו מען וועט יא מצליח זיין מען וועט נישט מצליח זיין ווי עס גייט אויסקוקן. סאו מילא מאך טאקע א שמחה, אבער מען עסט טשיז קעיק, איטס נאט די ביג ביג וואן ווי מען זאגט די ריז שמחה, אבער ווען ס'קומט שמחת תורה מ'האט געענדיגט די תורה, הכל שמחים, ברוך השם, מ'האט באוויזן. זאגט ער אזוי, איך האב יעצט אנגעהויבן די תורה, איך האב יעצט מקבל געווען יצר טוב, מיר האט זיך געווארן בר מצוה, איך הייב אן א נייע לעבן, סאו מאכט א סעודה, איך בין פרייליך, אבער נישט אזא גרויסע סעודה ווייל איך ווייס נישט ווי עס וועט אויסזען, וועל איך יא באזיגן די יצר הרע, וועל איך יא קענען לערנען, נישט קענען לערנען, איך ווייס נאכנישט וואס ס'גייט זיין דא. אזוי ווי א נייע ביזנעס, מען ווייסט נישט. אבער דיין זון, ביי אים איז יעצט געווען שמחת תורה. ביז היינט, אויב ער האט עפעס געלערנט האט ער נאר געלערנט ביז היינט, פון דא און ווייטער, הי איז דאן. רייט? סאו מילא האט מען געמאכט א גרויסע סידור. על כל פנים, דאס אז מענטשן פרייען זיך ווען זיי האבן קינדער, עס איז א מתנה פונעם רבונו של עולם, אבער אזא צדקות ווי שרה מיין איך וואס איז געווען איינע פון די נביאות פון די איינע פון די אמהות, האט זיכער געקענט די די מדרש אז ווען א קינד ווערט געבוירן איז נישט די גרעסטע שמחה מען ווייסט נאכנישט וואס עס גייט זיין. נו, אויב אזוי פארוואס איז שרה יא געווען אזוי בשמחה? פארוואס צחוק עשו לי ה'? נאר נאך מער פון דעם, ס'שטייט שפעטער מי מילא לאברהם. ותאמר מי מלל אברהם אני כה בנים שרה כי ילדתי ביין זיי לזקינו'. קיצור אז יעדער ווער ווער האט געגלייבט אז דאס האט געשען זאגט ער וואס איז פשט פון דעם דאס איז שטייט שטייט ביי משה רבינו ווען מ'האט אריינגעלייגט משה רבינו אין די קאסטן, ותסתר וחוסר, זיין שוועסטער מרים האט זיך געשטעלט מאי עשה, וואס גייט זיין מיט דעם משה? באקאנט דאך די מעשה מיט באסיע, זי האט געזוכט, נאכדעם וואס זי האט געטראפן משה האט אים ארויסגענומען פון די קאסטן און זי האט אים פרובירט צו געבן צו עסן, מען האט געזוכט א מנקות און ער האט נישט געוואלט עסן פון קיינעם, ביז מען האט אים געברענגט זיין מאמע און נאר דעמאלטס האט ער געוואלט עסן. פרעגן די מפרשים וויאזוי האט געקענט געשען אזא נס אז א קליין קינד זאל וויסן מבחין צו זיין וואס איז יא כשר און וואס איז נישט, וואס קומט פון א ערליכע פלאץ און וואס נישט. זאגן ספרים הקדושים אז די סיבה פארוואס דער רבונו של עולם האט געמאכט דעם נס איז ווייל משה רבינו האט געדארפט רעדן פנים אל פנים מיט כביכול דער רבונו של עולם, און ווייל ס'איז שוין געווען מיעוט אז משה רבינו זאל אויסוואקסן דער נביא אז ער גייט רעדן מיט דעם רבונו של עולם פנים אל פנים האט ער נישט געקענט יונק זיין פון א מקום וואס איז נישט ערליך, ממילא האט מען געמוזט מאכן דעם נס אז זיין מאמע זאל קומען צו גיין, ממילא זעט מען פון דעם אז ווען עס געשעט צו א מענטש א נס ס'געשעט צו א מענטש א זאך וואס איז נישט נארמאל, מ'זעט קלאר אז ס'איז א יד השם, דארף א מענטש וויסן אז דער רבונו של עולם טוט נישט קיין ניסים אומזינסט. און אז שרה אמנו האט געזען אז דא געשען כמה וכמה ניסים, איינס אז זי האט געבוירן א קינד'ל, אבער נאך מער פון דעם, הניק הבנים שרה איז זי געווארן צוריק יונג, ס'האט דאך דאס נישט אויסגעפעלט די נס. נאר טאמער דער רבונו של עולם האט געמאכט די נס איז דאך א סימן אז דער יצחק גייט אויסוואקסן א גרויסע איד, א גרויסע צדיק. און ממילא ווען זי האט געזען אז ס'איז שוין געשען ניסים ווען ער איז געבוירן, איז א סימן אז ס'גייט אויסוואקסן אן ערליכע איד, מילא אפילו אז די ספינה איז ערשט יעצט ארויסגעפארן, האט יעצט אנגעהויבן זיין לעבן, וואס בעצם דארף מען זיין אנגעצויגן, זיי שוין געווען פרייליך, ווייל זי האט שוין געוואוסט אז דער רבונו של עולם מאכט נישט קיין ניסים אומזינסט, און אז ער האט געמאכט דעם נס איז א סימן אז ער גייט אויסוואקסן א גרויסע צדיק, און אזוי איז טאקע געווען, ער איז אויסגעוואקסן א א שער תמים, א קרבן עולה פארן רבונו של עולם. די זעלבע זאך זאג איך אייביג. א מענטש איז נישט בשמחה, און ער וויל זיך מאכן בשמחה. א מענטש איז אין א עת צרה, און ער וויל געהאלפן ווערן. וואס איז די עצה? אלע ווייסן איין זאך, שמחה. איי, וויאזוי ווערט מען בשמחה? יעדער מענטש זאל זיך אוועקזעצן א מינוט. און איך האב אמאל געזען די עצה פאר מענטשן וואס ליידן אויף סליפ עפניע, מענטשן וואס קענען נישט שלאפן ביינאכט. און זיי קענען נישט איינשלאפן, איינע פון די עצות וואס די גרויסע פסיכאלאגן זאגן איז, אז דער מענטש זאל זיך אוועקזעצן ביינאכט פאר ער גייט שלאפן, און אפשרייבן צען דאגות וואס ער האט, אקעי, און עצות ווי אזוי ער קען עס פיקסן, און נאכדעם פינף גוטע זאכן וואס ער געהאט די טאג. טא וואס איז געשען? די סיבה פארוואס א מענטש קען נישט שלאפן ביינאכט, בדרך כלל, איז ווייל ער איז אנגעצויגן. אויב דו שרייבסט אראפ אויף א פעיפער ווערסטו שוין רואיגער, אה אקעי די דאגה האט אזא מהלך די דאגה האט אזא מהלך, אקעי, און נאכדעם שרייבסטו אפ פינף גוטע זאכן, אטאמאטיש גייסטו אריין אין א מוד פון מנוחה, פון שמחה, פון רואיגקייט, און אזוי קענסטו איינשלאפן, עס טוישט אן די פריסטע זיין א מענטש, און עס טאקע מצליח זיין, די אייבערשטער זאגט יעדע מענטש און יעדער מענטש אויף דער וועלט האט יעדן טאג פון זיין לעבן ניסים, אונז זאג מיר עס דריי מאל א טאג, הנסיך אשר בכל יום עמני, און מען זאגט עס ביי שמונה עשרה, און ווען אונז זאג מיר עס, זאגט קיינער נישט ביי זיך, עכט זאג איך יעצט א ליגנט, ניין, ווייל יעדער איינער ווייסט, יעדן טאג איז דא ניסים, אמאל גרויסע אמאל קליינע, און ווען מען איז זיך מתבונן אין גוטע זאכן וואס דער רבונו של עולם טוט, וועט מען טרעפן יעדן טאג גוטע זאכן. און וועגן דעם ווען א מענטש פאוקעסט אויף די גוטע זאכן, טראכט ער ביי זיך די זעלבע זאך ווי סארא מיינער, אז דער רבונו של עולם האט געמאכט דעם נס צו מיר, מוז דאך זיין אז ס'גייט קומען נאך ניסים, אויב נישט וואלט ער דאס נישט געטון. ממילא דאס טוט פראדוסן שמחה. און יעצט וועל איך גיין אביסל ווייטער אין די פרשה, איז דא די גאנצע מעשה פון די עקידה, זעמער אינטערעסאנטע זאך, אונז האבן פריער דערמאנט די מד י, די משנה אין מסכת אבות, פרקי אבות, שטייט דארט די אלע אסון'ע נסיונות וואס איז געווען צו אברהם. אין א משנה פריער שטייט אויך דערמאנט וועגן אברהם אבינו, שטייט אסון'ע דורות מאדם ועד נח, און נאכדעם אסון'ע דורות מנח ועד אברהם, יא? דארט אין יענע משנה ווען מען דערמאנט אברהם אבינו גיבט מען אים נישט די טיטל אבינו, מען זאגט פלעין אברהם, אזוי זאגן חזל. מה שאין כן צו ס'קומט צו די משנה. ווי מען רעדט פון די נסיונות שטייט אז יארע נסיונות נשאת אברהם אבינו, וואס די אבינו? נאר זאגן מפרשים זייער פשוט, אונזערע הייליגע זיידע אברהם אבינו ווען ער איז דורכגעגאנגען די אלע נסיונות האט ער פאר אונז געעפנט די וועג. מען זעט די זעלבע ווארט זעט מען אויכעט ביי קריעת ים סוף שטייט אז ס'האט זיך געשפאלטן אלע וואסערן אין די גאנצע וועלט. זאגט דער ערשטער בעלזער רב, וואס מים ווייזט דאך אויף צרות, דעמאלטס וואס איז געשען קריעת ים סוף צו אונזערע זיידעס, דעמאלטס שוין דער רבונו של עולם אויפגעעפנט די שער פון אלע ישועות פאר אלע צרות פון אלע אידן וואס אידן גייען ליידן אלע דורות. די זעלבע זאך מיט אברהם אבינו, ווען ער איז עומד בנסיון געווען די אלע שווערע נסיונות האט ער אונז געגעבן כח אויף די שפעטערדיגע דורות אונז זאל מען קענען אויך אויב מען בנסיון זיין די אלע שווערע נסיונות און והא ראיה געטס א קוק אונז זעמער א קליינע פאלק וואס וואנדערט פון לאנד צו לאנד גייט אדורך צרות יגון ואנחה שוין טויזענטע יארן אונז זעמער נאך אלץ דא אונז דינען נאך אלץ דעם רבונו של עולם וויאזוי קען געשען אזא זאך? איך קען דאך יא אביסל היסטאריע איך האב דאך יא אביסל חוקר געווען איבער לענדער איבער פעלקער. ס'האט השגה וויפיל פעלקער זענען אויסגעמעקט געווארן, וויפיל רעליגיעס וואס זענען אמאל געווען ריזיג שטארק איז נישטא היינט קיין זכר פון דעם, וויפיל שבטים וואס האבן אמאל גערולט די וועלט ווייסט מען נישט ווער זיי זייערע קינדער זענען אפילו, און פונקט אונז אידעלעך וואס ווערן געוואלגערט פון איין פלאץ צום צווייטן פונקט אונז האלטן זיך אזוי, אונז האלטן זיך מיט אונזער תורה מיט אזא מין עקשנות. וויאזוי קען עס זיין? דאס איז די כח פון די עשרה נסיונות וואס אונזערע אביני, אונזער אברהם אבינו, האט אונז אויסגעטרויטן. און כ'וועל דא דערציילן א מורא'דיגע מעשה, וואס יעדער קען די מעשה פון חנה ושבעה בניה. מורא'דיגע מעשה. ס'איז געווען, די גמרא, לאמיר עס אראפברענגען מיט די מיט די נוסח, די נוסח ווי אזוי די גמרא דערציילט עס. די גמרא דערציילט אז ס'איז געווען די מעשה פון חנה ושבעה בניהו, מען האט געברענגט אירע זיבן קינדער פאר די קעניג, פאר די קייזער, און די קייזער האט געוואלט איבעררעדן די קינדער זאלן זיך בוקן צום צלם. די עלטסטע קינד האט געזאגט אנכי לא יהיה לך, די צווייטע האט געזאגט אזוי און אזוי, יעדער איינער וואס האט זיך אפגעזאגט פון זיך בוקן פארן צלם האט די קעניג געהייסן הרג'נען. ביז ס'איז אנגעקומען צום יונגסטן קינד און האט אים פרובירט צו פארדרייען א קאפ אהין אהער, ס'האט גארנישט געהאלפן, און ער האט אים געזאגט אקעי וועל מיר ארויס שיקן די זיבעטע קינד אויך למעשה שטייט אז לפני שהציל יהורג פאר מען האט אים ארויס גענומען צו ווערן געהארגעט דער קליינער בעיבי דער זיבעטע קינד האט חנה געבעטן פונעם קעניג א לעצטע וויש אז זי וויל געבן א קוש דאס קינד פאר דאס קינד גייט אומקומען על קידוש השם האט די מאמע דעמאלטס געזאגט פאר איר קליינער זון האט זי אים געזאגט אזוי בניי מיינע קינדער, לכי גייטס ואמרי לאברהם אביכם, גייטס זאגטס פארן כטאטע אברהם, אתה עקדתא מזבח אחד, דו האסט נאר געמאכט איין מזבח, אבער אני ואני עקדתי שבע מזבחות, איך האב געמאכט זיבן עקידות. מורא'דיגע שרעקליכע ווארט, און נאכדעם נעבעך איז יואך אוועק. שטעלט זיך א מורא'דיגע פראגע, חנה איז דאך געווען א צדיקת. זי איז אדורכגעגאנגען א נסיון וואס קיינער זאל נישט געפריווט ווערן. זיבן מזבחות. איז איידער זי גייט אוועק פון דער וועלט, וואס זאגט זי? זי קומט זיך אפישעלי רייצן מיט אברהם אבינו ווי כדי ס'איז עפעס א רעיס דא ווער ס'קען עומד זיין מער נסיונות. וואס איז פשט פון דעם? וואס, פארוואס האט איר דאס געזאגט? מיין תירוץ איז אזוי, ס'איז נישט אזוי פשוט ווי ס'לערנט זיך. זי האט געזאגט אסאך טיפער, זי האט געזאגט פאר אברהם אבינו, אברהם אבינו געב א קוק וואסארא כח דו האסט, דו ביסט געווען דער ערשטער וואס האט געמאכט די עקידה, פאר דיר איז עס געווען ביטער שווער, ביטער שווער, דו האסט זיך געדארפט שלאגן מיט דיינע מידות, מיט אלעמען, אבער מיט די כח וואס דו האסט דעמאלטס איינגעזייט א קערעלע, פון מסירות נפש פון א עקידה, איז ארויסגעוואקסן נאכדעם א גאנצע בוים פון מסירות נפש, עד כדי כך אז אונז דיינע קינדער זענען שוין אזוי ווי די פירות, פון די איין קערעלע איז ארויסגעקומען, פון די איין מזבח איז ארויסגעקומען זיבן מזבחות, אונז זעמיר נאך אסאך שטערקער געווארן. געב א קוק אויף דיינע פירות וואס דו האסט, דאס איז געווען די ווערטער פון די מאמע. דאס איז געווען די צווייטע זאך וואס איך וואלט ארויסברענגען די וואך פון די פרשה. זייער אסאך אידן זענען ביזי לערנען גמרא, אנשי תוספות, א מורא'דיגע זאך. כ'געדענק ווען איך בין געווען א יונגעלע, א בחור'ל בעסער געזאגט, כ'בין געפארן אין ישיבה גדולה אריין, אריינגעגאנגען זיך געזעגענען פון מיין זיידע רבי ישעי' גרינפעלד עליו השלום. פון צייט צו צייט רעד איך פון אים. סאו, די זיידע געווענטליך פלעגט נישט אזוי קושן, אבער פאר מען געפארן אין ישיבה האט ער זיך צוגעבויגן און געגעבן א קוש אין שטערן און געזאגט מיר איין זאך, מענדל הערש, איך וויל דיר בעטן איין זאך, כאטש דו גייסט אין ישיבה גדולה אריין, מען גייט דארט לערנען גמרא, הלכה, חומש רשי לכאורה גייט מען נישט געהעריג לערנען, איך בעט דיך איין זאך, זע יעדע וואך צו לערנען חומש רשי, יעדע וואך! א איד אן קיין חומש רשי איז נישט קיין איד. און די סיבה איז זייער פשוט, געטס א קוק, מען לערנט חומש רשי. מען גייט אדורך די אלע מעשות פון די אבות הקדושים, פארשטייט מען פון ווי אונז האבן מיר די כוחות עומד צו זיין בנסיון, אונז זעהן מיר א הדרכה ווי אזוי א איד דארף זיך פירן אין א עת צרה, וואס זענען די עצות, מען באקומט און מען געינט אזויפיל פון לערנען חומש רשי אז ס'איז אנבעליוועבל. מייל אידעלעך, אונז האבן אביסעלע געלערנט חומש רשי, אפאר אינטערעסאנטע נושאים ארויסגענומען, און דער אייבערשטער העלפן אונז זאל מען זיין זייער פרייליך, און איך וויל עס סתם אזוי זאגן אגב, איך האב גערעדט פון דעם לעצטע וואך און איך וויל עס זאגן נאכאמאל. ליידער כלל ישראל איז אין א אייז צרה, אין א גרויסע אייז צרה. און ס'מאכט אז מענטשן זאלן ווערן אדיקטעד צו די נייעס. מ'האלט אריין קוקן די נייעס. איך האב באמערקט, איך בין אויך געווארן אביסל אזוי אדיקטעד צו דעם. איך האב באמערקט איין זאך הייס, כ'קען זיין אין א גוטע מוד, אבער וואנס איך חם צו קוקן די נייעס, סאדענלי ווער איך אין א בעד מוד. און די סיבה איז זייער פשוט. וואס זאגט די נייעס? נייעס דערציילט נישט קיין גוטע זאכן. און אויב עפעס הערט מען ווי מענטשן בלאזן עס אויף אז ס'איז אסאך ערגער ווי מ'מיינט. און ווער ווייסט וואס ס'גייט זיין. און אהין און אהער. כ'פלעג סתם אזוי געבן א עצה, ס'קומט אזא מין זמן. נאר מיט שמחה קען מען פועל'ן ישועות. מיט זיין אנגעצויגן קען מען גארנישט אויפטון. און מיט דעם וואס דו האסט סקראולן די נייעס ארויף און אראפ גייסטו גארנישט קענען טשעינדזשן סיי ווי. ס'איז אלעס אפגעשריבן פון אויבן, די רבונו של עולם פירט אלעס. און דער זעלבער באשעפער וואס האט אונז געמאכט איבערלעבן די צווייטע וועלט מלחמה און אלע אנדערע צרות וועט אונז דא אויכעט העלפן. ווי אזוי? איך ווייס נישט. וואס דו קענסט טון איז אזויפיל, אז דו וועסט האבן א השפעה אויף די מלחמה, וועסט קענען עפעס אויספירן, איז אנשטאט צו קוקן די נייעס און שפעקולירן אין בית מדרש, ס'גייט זיין אזוי ס'גייט זיין אזוי ס'גייט זיין אזוי, איים טעלינג יו, די מער נייעס ווייסטו סייווי. אין די מיענטיים, כאפ אריין א חסד, טו א מצוה פאר א איד, און דאס קענסטו זעהן ביי די מעשה אויך פון אוג מלך הבשן, דאך באקאנטע מעשה, אוג מלך הבשן האט אויפגעהויבן דעם בארג, האט זיך געוואלט ווארפן אויף די אידן, יא? א גאנצע מעשה שטייט אין די מדרש דארט, איינע פון די זאכן איז געוועזן אז עס איז געקומען די מארעטשקעס, פיל מיט מארעטשקעס, זענען אריינגעקראכן אין די בארג, און אנגעהויבן אויפצועסן די בארג, און עס איז אראפגעפאלן די בארג אויף די קאפ פון אוג מלך הבשן, האבן די אייבישטער געמאכט זיינע ציין עס זאלן ארויסקומען, און אזוי איז ער געווארן סטאק, און אזוי האט אים משה רבינו געקענט אראפקלאפן. זאגן חזל, וואס זענען די מארעטשקעס געווען? וואו זענען זיי געווען? ס'איז געווען נמשל'ט צו אידישע תפילות, צו אידישע מעשים, צו אידישע קינדער. א איד קען אסאך מאל פילן, וואס טוט מיינע מעשים טובים אויף? וואס טוט מיין דאווענען אויף? ס'איז דא אזויפיל, כ'מיין ווער בין איך? וואס בין איך? כ'בין עפעס א נאמבער דא? קוים עפעס. זאלסטו וויסן ביסט אזוי ווי דער נמלה, אזוי ווי דער דער מארעטשקע. מ'קען אסאך מאל זען מארעטשקעס וואס קענען שלעפן זאכן וואס זענען הונדערט מאל זייערע סייז. פארוואס? ווייל ס'איז א גאנצע באנטש צוזאמען און אלע ארבעטן א גאנצן צייט. אונזער כח פון אונז אידישע קינדערלעך איז אז אונז ארבעטן א גאנצן צייט, אונז דאווענען, אונז טוען חסד א גאנצן צייט, אונז האלטן זיך צוזאמען, אונז העלפן איינער דעם צווייטן, און נאר אזוי וועט מען גובר זיין אלע גזירות און מ'וועט קענען פועל'ן נאר גוטע ישועות און די אייבערשטער העלפן אונז זאל הערן גוטע בשורות און א גוטע נאכט.